Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Regierung huet elo och ee Plang. Ee Plang nennt sech dann Neistart Lëtzebuerg a presentéiert Léisungen, wéi mir aus dëser Kris erauskomme sollen. Schéin a gutt, kann ee soen, ma ech regrettéieren, wéi esou heefeg, datt d'Regierung erëm net de Wee gewielt huet, fir d'Chamber mat an d'Ausschaffe vun dëse Léisunge mat anzebannen. Och d'Parlament muss seng Responsabilitéit huelen an net d'Regierung einfach maache loossen. Här President, ech hu viru Kuerzem déi Resolutioun hei deposéiert, déi virgesäit, alleguerten de Chamberskommissiounen, déi sech mam Coronavirus amgaang sinn ze befaassen och oder sech wäerte mat de Konsequenze vum Virus befaasse mussen, den Optrag ze ginn, e Rapport spécial de sortie de crise ze publizéieren. Ma domat net genuch. Mir Pirate gesinn et als äusserst wichteg un, datt d'Zivilgesellschaft mat an d'Iwwerleeungen, wéi mir aus der Kris erauskommen, mat abezu gëtt. Mir wëllen net, wéi dat beim CETA de Fall war, datt d'Zivilgesellschaft mam Fanger am Mond do stoe gelooss gëtt, ouni no hirer Meenung gefrot ze ginn. Den Artikel 22 vum Chambersreglement gesäit vir, datt d'Kommissionen d'Méiglechkeet hunn, Auditions publiques duerchzeféieren. Dëst ass an eisen Aen eng viabel Pist, fir d'Zivilgesellschaft wierklech konsequent an d'Aarbechte vun der Sortie de crise mat anzebannen, hiren Avis ze lauschteren an domat ee méiglechst breede Konsens ze erreechen, deen gläichzäiteg all d'Aspekter an d'Enjeuen, déi esou eng Sortie de crise mat sech bréngen kann, abezéien. Virun allem sollte mer eis als Chamber selwer responsabiliséieren. Mir sollten nolauschteren a mir sollten als Chamber eis Pisten, fir aus der Kris erauszekommen, nidderschreiwen. Et ass keen reng intellektuellen Exercice, et ass en Exercice, deen an deem Fall, Unique ass, mee mir sinn och mat enger relativ uniquer Kris hei befaasst. Dat ass en Exercice, deen definitiv méi Oppenheet hätt wéi just zwëschent engem Ad-hoc-Gremium, deen aus der Conférence des Présidents an dem Büro besteet, an der Regierung ze diskutéieren. Et wär en Exercice, dee wierklech géif op Matbestëmmung op Biergernähe, wéi een dat op Däitsch seet, géif agoen. Mir mussen iwwer d'Cellule de crise erauskommen a mir mussen hikommen zu enger Approche, wou mer op jiddweree lauschteren, wou mer mat jiddwerengem schwätzen a wou mer dann e méiglechst breede Konsens fanne fir op eng unique Kris mat uniquen Äntwerten opzewaarden. Mir wëssen, datt d'Regierung well annoncéiert huet, Lëtzebuerg nei ze starten. Wat eisen deemolege Walslogan verréit, wollte mer 2013, also viru siwe Joer, schonn Lëtzebuerg rebooten. Dëse Reboot hätt an eisen Aen awer genee dora bestanen, direkt op den Dialog ze setzen an net de Plang ze annoncéieren an en dann einfach nëmmen duerchzezéien. Dëse Rapport de sortie de crise, wéi mir e gesinn, sollt also dofir ënner Abezéiung vu méiglechst villen Acteure stattfannen, méiglechst strukturéiert an encadréiert sinn an esou och weisen, datt d'Chamber den éischten Uspriechpartner ass, wann et drëm geet, d'Zukunftsgestaltung no dëser Kris unzegoen. Alleguerten zesummen, ouni forcément e parteipolitescht Geplänkels, mee esou, datt mer konsensuell Léisunge fannen an domadder dann och Léisunge fir Lëtzebuerg fannen. Ganz gutt.
Merci villmools, Här Clement. Als éischte Riedner ass déi Honorabel.